Helo, bore da, mis yn Thais yn a fi'n gobeithio i chi gyd yn iach ac yn hapus. Nawr, mae hwn nawr yn dilyn mlaen o'r gwaith um, blaenorol, sef creu app gan defnyddio um, Thunkable. Nawr, os ych chi heb gweld y fideo yna, mae e yn yr aseiniad diwetha ac dyma'r fideo fan hyn i chi i weld. Oce? Okay? Nawr, symud mlaen. Nawr, mae'r tutorial diwetha yn mynd i ddangos i chi beth mae angen i chi gwneud a sut i mynd mewn i Thunkable a sut i wneud y gwaith hynny. Um, nawr, beth mae angen i chi wneud nawr ydy dysgu sut i ddefnyddio Thunkable. Nawr, beth dwi wedi creu? Dwi wedi creu hwn fan hyn, dogfen fan hyn, a chi'n gallu gweld lawr fan hyn Mae llawer iawn o tutorials i chi um, wylio. Wedyn, yn yr ail golofn, beth dwi wedi wneud, dwi wedi rhoi um, arwydd hyn, chi'n chi gweld. So, os chi wedi gorffen, gorffen tutorial, gallwch chi wedyn just Copio, sef Ctrl C, a wedyn gludio fe, jyst i ddangos bod chi wedi gwneud y tutorial yna. Nawr, os mae gyda chi unrhyw sylwad am y tutorial, gallwch chi ysgrifennu fe y fan hyn. Nawr, os does dim sylwad gyda chi o gwbl, gallwch chi gadael e'n gwag. Neu os ych chi wedi ffeindio fe'n anodd, wedyn, dim problem o gwbl. Nawr, dyma ffordd i ni'n agor y fideos fyny. Nawr ydych chi'n gallu agor y fideos lan yn Thinkable fan hyn, neu gallwch chi mynd mewn i YouTube, ac os chi'n mynd mewn i YouTube fan hyn, i chi'n gallu gweld bod nhw gyd yn, yn playlist fyna gyda nhw yn barod. Ond dyma'r ffordd mwyaf hawdd i wneud yn siŵr bod chi'n gweld pob fideo. So, ni'n clicio ar hwnna, a chi'n gweld mae'r mae ddolen yn dod fyny fan hyn, a gallwn ni jyst rhoi clic ar y ddolen a gallwn ni gwylio y fideo. Nawr, mae 17 tutorial yn edrych yn hir, ond beth mae angen i chi wneud ydy just mynd â un fideo ar y tro, a dydyn nhw ddim yn hir, mae hwn yn dwy funud, um, so dydyn nhw ddim yn hir o gwbl, a wedyn ceisio Dilyn yr tutorial um, ar Thunkable hefyd. So, edrych ar y fideo a tutorial unwaith, wedyn treial gwneud y tutorial, ac os, a beth o'n i'n neud amser ni'n mynd trwy y tutorials yma, o'n i yn stopo bob hyn a hyn i wneud y gwaith ar uh, Thinkable. Okay? So, mynd wneud y gwaith ar Thinkable. Ac wedyn o'n i'n mynd nôl wedyn i'r fideo a wedyn cwblhau e. Ok? So mae'n mynd digon, digon, digon hawdd. Cofiwch, beth mae angen chi gwneud ydy creu app gwirion. Silly. Ok? Um, nawr, falle, falle, Bydd rhai ohonoch chi yn mynd lawr fan hyn ac fyddwch chi yn dod i rhyw bwynt ble i chi methu gwneud mwy. Beth fydden ni'n awgrymu wedyn bod chi'n cymryd amser bant a wedyn dod nôl ato fe eto. Nawr, oes a ddisgwyl i chi gwneud nhw gyd? Wel, mae e lan i chi. Mae e lan i chi gyda faint o bwysau i chi teimlo ar hyn o bryd. Os i chi'n teimlo llawer iawn o bwysau, byddai'n ni'n awgrymu byddai'n awgrymu bod chi ddim yn pwysio'ch hunan yn gwneud eich hunan yn saf trwy mynd trwy ddod rhain i gyd. Ond falle bydd rhai ohonoch chi'n gwneud gwariodd 5 munud heddiw yn gwneud tutorial un. 5 munud fori neu 5 munud uh, tutorial dal. A falle bydd rhai ohonoch chi yn bwrw a mynd wneud nhw gyd. Okay? Nawr, hwyl am nawr.